Hogir Berber nivîsî, Di destana Newala Paxir Madenê de şerê hêz û nasnameyî. Newala Paxirê Madenê bi şewite. Vê sibê xweş meydan e. Hûn jî dibêjin qey em egît û pehlîwan in. Hûn jî dibêjin qey em box û beran in. Bila ji we re mizgîn be. Esker li dora demanê file neman. Lê belê vê sibê Xwedê zane. Belê îro gelek ji wan reviyan. Tu zanî yê ku reviyan in. Bi navo nîşan in. Şexsê wan can e. Hespê wan rewan in. Jinê wan bi dilê wan in. Dilo yar yar. Destana şerê newala Paxirmadenê yek ji berhemên devkî yên herî kûr û balkêş yên wêjeya kurdan e ku ji devê dengbêjê navdar Fadilê Kufrakî hatiye vegotin û gihştiye me. Ev destan ne tenê çîrokeke tolhildanê ya kesane ye. Lê belê tabloyeke fireh a civaka kurdan ya feodal nîşan dide. Nakokiyên aborî û siyasî psîkolojiya mirovî û felsefe jiyanê di hundirê xwe de dihewîne. Di nav xwe de mijarên wek serweriya sînorî, rêvebirina aboriyê, dilsozî û xayintî, têkiliyên mirovî û rola nasnameyê di şer de dicivîne. Çîrok li der û dora Newala Paxirmadenê ya Amedê diqewime. Hesen Axa û birayê wî Genç Xelîl bi xulamê xwe yê dilsoz Hesen re devên newalê digirin û ji karwanên ku di wir re derbas dibin bacê dixwazin. Karwankêşekî ermenî bi navê Demanê File vê serdestî qebûl nake û kurê wî Kato diçe ser wan. Di şerê pêşîn de Hesen Axa tê kuştin. Genç Xelîl direve. Hesenê Xulam ê Sîrtê girtin û zarokên wî Mihemed û Zerîfê jî Sêwîd mînin. Me tika Mihemed û Zerîfê wan direvîne Amedê û bi dizî mezin dike. Piştî hevdeh salan Mihemed bi awayekî trajedîk eslê xwe û bûyera ku bi ser wan de hatiye hîn dibe û digel xwişka xwe vedigerin Paxirmadenê da ku heyfa bavê xwe hilînin. Berî şerê duyemîn biqewime, Zerîfê ne bi dilekî lê bi hezaran dilî dil dixe kato. Lawê demanê file û xayintiyê li hemberî birayê xwe dike. Di şerê duyemîn de Mehmet di kortikê de tenê dimîne. Zerîfê bi her awayî alîkariya demanê file dike. Lê di kêliya herî zor de Hesenê Xulam kêliyê zeft dike û hawarê digihîne Gênc Xelîl. Bi hev re dibin yek û serkeftineke mezin bi dest dixin. Ji aliyê sosyolojîk ve ev destan şerekî axatiyê yê klasîk nîşan dide. Newala Paxirmadenê ne tenê cihekî ernîgarî û milkî ye. Ew wek deriyê gumrikê û çavkaniya dahata aboriyê ya herêmê ye. Kî vê deverê kontrol bike ew serdestê bazirganî û dewlemendiya herêmê dibe. Ev yek derbasbûna ji eşîrtiya li gund ber bi feodalîzma herêmî ve bawekî zelal nîşan dide. Ya herî girîng jî ew e ku destan nakokiya serweriya rê û deriyê bazirganiyê li ser demanê file dixwaze bike şerê olî di navbera misilman û ermenan de nîşan bide. Lê ne wisa ye, bêtir ji ber kontrola aboriyê ye. Ol tenê wek hinceteke meşrûkirina şer tê bikaranîn. Di destanê de çend qatên civakî yên sereke tine xuyakirin. Desthilatdarîya Hesen Axa û Genç Xelîl, ked û parêzvanîya Hesenê Xulam, xayintîya Zerîfî û karê aborîyê demanê firel li ser rêya bazirganîyê. Ya herî balkêş jî ev e ku di dema herî hewcedar de hebûna Hesenê Xulam derdikeve pêş û bandoreke erênî tîne. Ev nîşan de ku hêza rastîn car caran di destê ked û dilsoziyê de ye, ne di desthilatariyê de ye. Ev karakterên sereke rastiya heyî ma wekî zelal radixînin ber çavan. Fadilê Kovragî Mihemedî birîndar wek sembola vegera ser koka xwe û bi psîkolojiya tolhildanê tîne pêşberî me. Tevî mezinbûna li bajêr ew nikare ji axa bavê xwe dûr bimîne. Zêrîfiyê jî bi qalibê xayintiyê tê pênasekirin. Ew toqê dixe stûyê jinan. Dibe karaktereke realîst û pragmatîk ku bi dek û dolaban ji ser xayintî venagere. Dema dibîne Mihemed bê fîşeke aliyê xwe yê hilbijartî tim hildigre û diparêze. Hesenê Xulam jî xwedî û wijdana kedê ye. Ne axa ye lê ji axeyan bêtir xwedî li keda xwe û camîriya ku lê hatiye kirin derdikeve. Bi gotineke wî ya navdar Feqet heta diranekî min hebe ez ê hiqûqê nanê xwe bikişînim. Ev etîka dilsozî nîşan de ku nanê hatiye xwarin bi hêsanî nayê jibîrkirin û bedelekî giran dibe bersiv. Di herikîna destanê de kêliya ku Mihemed di kortikê de tenê dibîne hem tirs û hem jî mêrxasiyê di xwe de dihewîne. Di nava fikara jiyan û mirinê de ye, lê ji nişkava hatina alîkariyê hêvî û deriyê serkeftinê jê re vedike. Felsefeya destanê li ser du stûnan ava dibe, bext û vîn. Jiyan ne tenê bêhndan û stendin e. Parastina nirxên ku mirov pê mezin bûye ye. Hesenê Xulam bi dilsoziya xwe felsefeke exlaqiya kûr datine holê. Lê Fadil Kirasê mêrtiya berê jî jê nake. Mêrxasî ne tenê kuştin e, di nava xetiran de sekinandin û berxwedan e. Mihemed sînorên îradeyê wiha diceribîne, Hebûna Zerîfê divê vê pirsîn, Fadil li gor qalibê fewdaletiyê jinê bi toqa xayintiyê wek darê şikestî nîşan de û di rewşeke ku hêz tune be, hiş, de ku dolavan dixe dewrê. Gotina navdara destanê Kûçik goştê kûçik naxwe, sînorê exlaqî di nava şer de dixe nava pirsan. Di dema ku dadwer tune be, tiving dibe dadger. Fadilê Kuvragî bi vî aliyê xwe di destanê de tu tiştî bêkêr nahêle. Em ji vê destanê fêr dibin ku dengbêjî arşîva zindiya civakî ye. Şer diqede, axa dimirin, qesr û qonax dirûxin, lê kilam û destan rastî heta roja me tînin. Ev destana ku vegotiye peyama dilsozî û esilzadeyî di dawiyê de li hemberî dek û dolabên xwemalî bi ser dikeve. Wekî encam, desdana şerê Newola Paxir Madenê ku em ji devê Fadilê Kuvrakgî guhdar dikin, wek anatomiya civaka kurdan radixîne ber çavan. Ev ne tenê desdanek e. Ew antropolojî û sosyolojiya Kurdistanê bi xwe ye. Di nava malbatekî de hem leheng, hem xayîn û hem jî mirovên dilsoz hene û derdikevin. Serkeftin ne tenê ya tivingê ye, ya tifaqa civakî, yekîtî, dilsozî û xwehêdana eniyê ye. Çavkanî ji dengbêj Fadilê Kovragî Destan û çîrokên kurdî weşan in Enstîtuya Kurdî ya Amedê du hezar û heft Hogir Berber nivîsî.